Helo bawb, croeso i chi, croeso, croeso, mae pobl yn cyrraedd. Mae'n braf i weld pawb yn ymuno. A phawb yn brydlon, phawb yn go brydlon, ty fe, sydd yn braf, a Annie a Finne yma hefyd, ar amser, wedi ymarfer i'w fymryn bach.

O, oh, hyfryd! Wel, croeso cynnes iawn, iawn i chi, ac yn wir mae yn groeso cynnes. Gobeithio bod chi gyd yn iawn yn y gwres yma ac yn mwynhau gweld yr heilwen. Croeso i lawnsiad cyfrol hyfryd Annie Llun, Rhwng Gwlan a Gwe. Cyfrol sy'n perthyn wrth gwrs i gyfres Tonfedd heddiw, cyfres sy'n canolbwyntio ar feirdd sy'n heb gyhoeddi cyfrol o farddoniaeth i oedolion o'r blaen. Ac i ni gyd yn gwybod wrth gwrs bod Annie wedi cyhoeddi'n go helaeth ym myd llenyddiaeth i blant a phobl ifanc, wedi bod yn fardd plant Cymru rhwng 2015 a 2017, a cyn hynny wedi bod yn astudio y Gymraeg ym Mhrifysgol Caerdydd a gwneud ôl-radd mewn sgwennu creadigol, yn ogystal â chipio gwobr y Prif Lenor yn Eisteddfod yr Urdd am ei waith ar y thema 'Egin' nôl yn 2012. Ac yn wir, Rhwng Gwlân, cerdd cynta'r gyfrol hon, a Gwe, y gerdd olaf, mae yna gerddi am Gaerdydd, am ei chynefin, am gymdeithas yn ehangach, am briodas, am deulu, cerddi go amrywiol i ffurf, naws a'i angwstra. Dwi'n gwybod y byddwch chi, fel finne, eisiau llongyfarch Annie yn fawr iawn ar ei champ, ac yn wir, os ydych chi eisiau anfon neges neu gyfarchion neu holi cwestiwn, yna mae'r blwch Q&A ar agor ar Bwlch chat hefyd. Felly mae fydda i a staff Bardda sy'n cuddio fyna rhywle mas na gobeithio fel ydych chi gyd yn cadw llygad ar hwnna drwy gydol y lawnsiad. Felly Annie, llongyfarchiadau mawr i ti! O, oh, diolch, a diolch am y cyflwyniad na hynna, hynna. Neis, oh. o ie. Atgoffa fi o bethau sydd wedi digwydd dros y blynyddoedd. Mae'n yeah. braf, mae braf meddwl am

yn fanna. Helo, Siobhan.
Diolch o galon.
A mae Tudur yma hefyd fel cefnogaeth. Bod y dyn camera, greu siwr bod fi'n uh, bod fi'n eistedd yn lle iawn a bod yna ddigon o ola felly. Ond na, dwi'n mor ddiolchgar, diolch chi fan, am gael dod i lle'n llun. A dwi, ers fi gyrraedd rhyw hanner awr yn ôl, dwi wedi bod yn gwneud rhestr siopa. So
Mae lot o gyfrolau wedi cael eu cyhoeddi yn dos dros y flwyddyn ddiwetha, ac hoffwn i sôn, os ydych chi eisiau prynu copi o Rhwng Gwlân a Gwe. Fi'n gweld e fyna ar y silff yn lle'n llun. Mae yna gyfle i chi gael copi wedi arwyddo gan Anni o'r siop heno. Dyna ni, Anni, ie. Yeah. Ar e-bost, rowch yn y chat os chi eisiau pwy fyddwch chi eisiau wedi arwyddo i ac yn y blaen, neu allwch chi e-bostio wedyn lle'n llun at btconnect.com. Felly Annie, o'n i'n sôn yn fras ar y dechrau am rai o'r themau ti yn ymdrin â nhw yn y gyfrol hon, ond un peth sy'n amlwg yn cysylltu'r cerddi ydy'r ffaith i bod nhw wedi cael eu sgwennu neu i roi at ei gilydd felly yn sicr yn ystod y cyfnodau clo yma. Ac er ein bod ni gyd wedi mynychu, dwi'n siŵr, sawl lansiad rhithiol ac yn y blaen yn ystod y cyfnod rhyfedd yma, fi'n credu, wel ni'n credu, rwy'n arall sydd wedi dweud o wedi gweithio hwn mas, ein bod hi'n deg i ddweud, mae hon yw'r gyfrol gyntaf i gael ei sgwennu a'i chyhoeddi yn y pandemig. Felly, cyfrol go hanesyddol. Ac yn yr, um, y rhagair, ti'n sôn yn naturiol digon bod ddim modd osgoi yr amseru yma. Ie, yeah, nes i, o'n i'n sylweddoli pan o'n i'n dod trio cael pethau at ei gilydd dechrau lenni. O'n i'n bod yn meddwl amdani trwy'r flwyddyn, achos yn amlwg o'n i'n gwybod bod fi'n yn, yn cyhoeddi, a wedyn dechrau'r flwyddyn nes i wirioneddol eisiau lawr a rhoi pethau at ei gilydd. Ac wrth gwrs, pan mae rhywun yn edrych yn ôl ar gerddi oedd wedi cael ei sgwennu cyn lenni, mm. oedd nhw ddim yn teimlo'n berthnasol i ddim byd, ond mae yna gerddi sydd wedi cael ei sgwennu, mae yna rai sydd um, wedi cael ei sgwennu nôl yn 2017, sydd yn y gyfrol, um, achos o'n i'n darllen nhw eto, mynd yn ôl trwy'r hen bethau, ac o'n i'n meddwl, o, oh, mae hwnna'n berffaith o ran y teimlad yma neu'r yr y cyfnod yma yn ystod blwyddyn y pandemig. Um, pethau fel awen yr elfenna sy'n sôn am mynd am dro, um, hyd yn oed uh, cenfigen cleu rod. Mae honna bron iawn di newid ystyr yn llwyr yn wyneb peidio cael cymdeithasu a peidio cael bod yn ddiwylliedig efo pobl eraill. Mae, mae, mae jyst i magu ystyr newydd o y feddwl am yr um, cyd-destun sydd ohoni ymlaen de. Ie, yeah, ie, yeah, yn sicr. A mi rwy ti, neu mi roedde ti, wedi bod drwy'r broses hefyd. Mae sawl artist creadigol, dwi'n siŵr, wedi bod drwyddi, sef y cwestiwn, wyt ti yn fardd a'i peidio, a'r teimladau rei ni'n cael eu crisialu yn y gerdd eto'n fardd sydd yn y gyfrol hon. Ie. Yeah. Eto i chi gael gweld. Felly, sut nes ti ffeindio'r broses? Um, pleserus, neu heriol, neu, neu gymysg oll i gyd? Um, heriol, um, nes nes, heriol iawn, achos o'n i'n ddim yn teimlo'n greadigol iawn ar y dechrau, um, y cyfnod clo a'r pandemig. Um, o'n i Felly, o'n i'n o'n i'n gredigol, o'n i'n teimlo bod fi heb farddoni ers talwm cyn hynny a dweud y gwir. Dwi'n gwybod brysur yn magu plant a pethau, a dwi ddim yn rhan o dim talwr na dim, felly dwi ddim yn barddoni'n gyson. Felly, oedd o'n rhyw gwestiwn mawr ac oedd y gerdd eto'n fardd, um, hwnna oedd un o'r pethau cyntaf nes i sgwennu pan nes i eistedd lawr go iawn yn meddwl, reit, ydw i'n mynd i wneud y gyfrol yma. Mm. Um, ac wedyn, ond nes i ddod i ryw bwynt dechrau lenni lle nes i feddwl, oh, just sgwennu beth swn i'n hoffi a rhoi cyfrol bach beth swn i'n hoffi ddarllen at ei gilydd. A yeah. peidio rhoi rhyw bwysau mawr arno fi fy hun i fod yn rhyw chod, yn, yn coeddi cyfrol ar obryn, dwi'n gwybod, jyst peidio cymryd y pwysau yna a jyst meddwl, oce, okay, beth swn i'n hoffi ddarllen? Ac wrth gwrs hefyd, a dwi'n gwybod bod Casha yn y gynulleidfa, oedd Casha gyhoeddi cyfrol fendigedig yn rhan o'r gyfres yma, llynedd. Yeah. Ac oedd hi jyst mor hyfryd, mm -hmm. ac o'n i'n darllen lot ar hwnna llynedd, oedd hi jyst yn berffaith i darllen yn, yn y cyfnod clo. Ac wrth gwrs, dwi wedi bod yn beirniadu llyfr y flwyddyn, am oh. just yr cyfrolau barddoniaeth sydd, oedd yn yr adran farddoniaeth. Do'n am lot ohonyn nhw, ond oedd nhw gyd mor wych. A wedyn oedd y pwysau wedyn yn meddwl, o, da.
Wel, sy'n eisiau ti gwestiynu hynny o gwbl, a mae'n ein amlwg yn y gyfrol. Ac yn ystod y lansiad heddi, ni'n mynd i fod yn clywed ambell gerdd um, o'r gyfrol yn cael ei darllen gan aelodau o dy deulu di, ac mae'n bwrpasol iawn felly, mae'r un gyntaf i ni'n ei chlywed ydi Gwlan. y gerdd sy'n agor dy gyfrol di. Um, ac mae hon, Annie, yn cael i ddarllen gan dy fam, Rhian Parry, a fi sy'n gyda'r pwer o rannu fy sgrin. Felly, os newch chi aros gyda fi, dyma ni Rhian yn darllen y gerdd.
Cymru Fach ar dy gyfrol gyntaf farddoniaeth i bobl, neu blant mawr. Dad a fi yn ofnadwy o falch ohona chdi, ond da ni'n fwy balch byth bod chdi wedi dod efo dy deulu bach yn ôl i Ben Llŷn i fyw. Gwlân. Daeth y flanced dyllog batrymog drwy'r post, wedi chofleidio mewn papur trwch adain, a sticer crwn o chwaeth i'w ddal yn ei le. Rhwygodd y papur yn hawdd, ond arosodd cadernid meddal y flanced rhwng ei bysedd. Cododd hi ei hanadlu. arogl chwerw, nes yr oedd hi bron â theimlo gafael seinllyd diwrnod cneifio am dani. Arogl poetio plentyndod wrth roi diod i rywun. Arogl amrwd, naturiol, y gwir yn holl bresennol. Ond fydd y fechan ddim yn barod am hynny, siwr iawn. Mae'r flanced maint basged yn cael ei golchi ddwywaith, a'i throchi mewn blodau o botel. Mm.
O, da iawn, Annie. Lyflu. A ti'n gwybod beth, yr, yr syniad na i fe o fod yn golchi dillad plant mewn cymegion, na beth sydd gyda ti fyna, yn dyfe? Yeah. A just pan nath y flanced yna ddod trwy'r post, um, I just a gymaint o argyl defaid a gwy'n arni. O, oh, neis. Nice. meddwl, oh, mae, oh, mae eisiau golchi hi, mae eisiau golchi hi. Ond go iawn, dylsa bod fi ddim wedi a deud y gwir. So, dwi'n dyfa, dylsa bod mae hwnna'n argyl naturiol, dydy. Wedyn, o ia, dyna fi oedd gyna fi rhyw euogrwydd o bod fi wedi golchi'r ogla yna allan a bod fi wedi glanhau hi. Achos chwech wythnos oed oedd Eigra pan wnaethon ni fewn i'r uh, clo cynta. A mae'r gerdd yna, gath y gerdd yna, dwi'n cofio pryd nes i sgwennu hi, ond mi nes i'n sicr gwneud nodyn o'r sefyllfa. Um, a dwi'n gwybod os oedd o just cyn neu just ar ôl cyn y clo, dwi'n cofio'n iawn, ond um, Ie, achos oh. o'n i'n cadw dyddiadur eitha manwl o ddechrau cyfnod clo hefyd, felly mae lot o bethau yn y gyfrol wedi dod yn seiledig ar be oedd yn y dyddiadur ac yr atgofion hefyd. Da. O waw!
O bydd hwnna'n rhywbeth bydd raid i ti gadw yn sicr er mwyn cyd-fynd â'r gyfrol law yn llaw. Mae yna sylwadau wedi bod yn dod mewn, mae pobl wedi bod yn dweud bod y gerdd yn hyfryd a mae rhywun wedi bod yn gofyn am gerdd o Gaerdydd hefyd. Ie, hiraeth mawr o fy ffrind yn Gaerdydd gan Anna, gawn ni flas o gerdd am Gaerdydd. Gewch yn wir nes ymlaen yn yr oson. Ond yn sicr, daliwch ati gyda'ch negeseuon chi. Felly, wrth glywed dy fam yn adrodd neu neu llefaru, pa un fyset ti'n defnyddio y cwestiwn mawr, the big debate? Wyt ti'n, os ots 'da ti? Ad, adrodd yn dweud yn naturiol, ond sgynno fi'n problem efo llefaru chwaith. Oce, wel, adrodd byddwn ni'n dweud fyd, ond uh, wrth glywed y fam yn adrodd y gerdd honno felly, fi'n siŵr bod ddim modd i ni osgoi dylanwad y traddodiad adrodd y troddiad llefaru arna ti. Un o'r pethau, wrth gwrs, sy'n yn cysylltu ni'n dwy gyda'n gilydd ydy'r traddodiad yma, fod yn cystadlu yn erbyn ein gilydd. Felly, Pa rôl mae wedi chwarae yn ystod y gyfrol hon? I ba raddau ti'n clywed cerdd? Dwi 'im yn meddwl fyswn i'n fardd oni bai bo' fi 'di llefaru ar hyd ar hyd yr oes achos be' ma' be' ma' llefaru neud i chdi ydi dorfodi di ddadansoddi cerdd ac ista lawr a trafod a meddwl yn iawn sut fysa hwn yn cael ei ddeud a be' sy gan y bardd yn fan 'yn. Yym felly dwi me'wl dyna yr fagwraeth yna, magu fatha'r gallu yna i ddarllen cerddi mewn amrywiol a'i dadansoddi mewn amrywiol ffyrdd. Ac wedyn pan dwi'n barddoni, dwi'n dwi barddoni ar lafar, yn, mae ambell i gerdd sy'n y gyfrol yn bethau sydd wedi dod ar lafar a dwi wedi recordio fy hun ar y ffôn, neu dwi wedi deud nhw yn y gawod neu rhywbeth fel yna, dwi wedi rhedeg allan a fatha, rhaid mi sgwennu hyn lawr. Um, mae lot o bethau'n dod yn, ar lafar, ond hyd yn oed y pethau dwi wedi sgwennu i lawr fy papur a pensil, um, dwi'n gorfod deud nhw allan yn uchel, a dwi'n gorfod llefaru nhw, dweud i gwir. Dwi'n gorfod dychmygu sut, dwi sut fyswn i'n llefaru hi ar lwyfan neu mewn steddfod neu rhywbeth. Wedyn, y dylanwad enfawr arno fi fel bardd ac, ac ar sŵn cerddi i fi hefyd. Mm. Pobl fel, a dwi'n meddwl, pobl fel Aled Lewis Evans ac mm. Elina Powell a um, Nestawyn um, Jones a falle sydd uh, di sgwennu cerddi rhydd sydd wedi cael ei llefaru lot dros y blynyddoedd am ei bod o o hyd ac o yeah. natur hawdd i'w darllen a'i, a'i hadrodd. Dwi'n meddwl bod hynny wedi dylanwadu yn y fi hefyd o ran y ffordd dwi'n sgwennu. Ie, yeah, ie, yeah. mae rai o'r cerddi yna wrth gwrs yn rhaid ti wedi bod yn darllen ar ddeudalen Instagram ar nosweithiau iau, rai dwi'n caru, rai dwi wedi sgwennu, dwi'n gobeithio bydd hynny'n parhau, ac mae'n lyflu Yndi, mae o'n neis. mewn i, i, i, i glywed hynny. Felly, un o'r rheini nath ddod ar lafar, os dwi'n cofio'n iawn, ydy Bobl yn y Bolard. Un o hmm. gerddi sy'n dod o dan y themau cerddi Caerdydd, wrth gwrs. Felly, gad i ni edrych ar hon a'i chlywed o enau'r barydd, Anni. Bobl yn y Bolard.
Y Bobl yn y Bolard. Ai ni ydyn nhw, y bobl yn y bolant? Neu ydy hynny jyst yn syniad diniwad? Achos bob tro da ni'n sbecian, maen nhw jyst yna, yn syllu ar goedan. A da ni'n gwneud hynna, yn tydan? Ydyn nhw'n gwybod, y bobl yn y bolant, bod na sôn amdanyn nhw? Achos yn yr anadlu sy'n hoel ar y metal, mae na sawl stori a sawl dehongliad. Ond maen nhw'n gwrthod. y bobl yn y bolard. Gwrthod edrych dros ei sgwydda, gwrthod cydnabod yn bod ni yna, ond ella, ella, mae ni ydyn nhw, y bobl yn y bolard. O, oh, diolch Annie, a ti'n gwybod beth, dylen ni wedi gofyn falle. Wel, falle ddim, achos mae'r cerddi, byddwch chi ddim bob amser yn cael cefndir y gerdd, ond neud i roi chydig bach o gefndir y gerdd honno i ni. Yng Nghaerdydd ar yr Ais mae 'na bollards ac mewn rhai ynnyn nhw mae 'na dwll bach lle fedrwch chi sbecian i mewn a mae 'na rhyw fath o waith waith celf allan o bapur dwi'n meddwl fe pobl bach yn ista ar bar ar y fainc mewn parc yn edrych ar goeden a ac y rei dwi'n gofio rei fwya trawiadol 'di d- dwi'm yn meddwl bod ni'n gweld gwyneba nhw o gwbl ma' nhw eu cefn at hynny So mae o'n, da chi fatha'n specian anyn nhw a mae o'n teimlo'n, um, mae o'n, mae rhyw gyfrinach fach yng Nghaerdydd sy'n hy, yn hyfryd. Ac llynad, um, rhyw dro, yn ystod yr oriau o sgrolio trwy Twitter, yeah. um, mi nes i weld rhywun yn tweetio bod nhw newydd ddarganfod yr ah. bobl bach yn y bolant. Ac o'n i'n meddwl, o oh, ia, yeah, y bobl yn y bolant. A wedyn, yn amlwg mae, mae sŵn y bobl yn y bolad yn, ei, yn eitha da, felly nath hon ddod ar lafar. Ac be o'n i jyst methu cael allan am hen oedd meddwl amdano ni gyd oedd adra ac yn syllu ar fywydau'n gilydd trwy'n ffôns, trwy'r Instagram, trwy Twitter, jyst yn specian ar y gilydd. Ac oedd o jyst yn, oedd o ddelwedd yna jyst i tyfu yn y fi, a, a nath hwnna ddod yn eitha sydyn o ran y, y sgwennu. Ac Ac o'n i'n yym ond dwi'n edrych ymlaen i fynd nôl i Gaerdydd i sbiken ar y bobol yn y bola. Ah ie. Wel fi hefyd o'n i ddim yn gwybod amdanyn nhw felly diolch am rannu'r gyfrinach honno gyda ni. Mae'r cerddi yna um, sydd yn perthyn i'r thema yma fel wyt ti'n cofio Caerdydd dwi wrth y modd gyda hynny achos dwi'n gallu unieithu ti'n sôn am rai o'r llefydd oeddwn ni arfer mynd iddyn nhw yn ystod y brifysgol a wedyn o wyt ti'n cofio fi yn dyfa fel person hefyd mae hwnna'n hyfryd na i ddim darllen un a'i adlu bobl fynd i weld e Cynfigen a'r Clare Road un arall ti wedi cyfeirio at i'r gwrs Ond oedd y clo hefyd yn thema amlwg fel ni wedi sôn amdanyn nhw yn barod. Felly, y cerddi yna sydd yn ymwneud yn fwy amlwg â nhw, beth am rhithiol, y gair yma sydd wedi bod yn gyment o beth oh. yn ystod o, ti dal yn clywed fi. Ti'n be, mae hwnna yn bod pasol iawn bod rhyw ffriz fach yn digwydd yn ystod hyn. Ti'n ôl? Yeah, Yndw, dwi'n clywed chdi, ti'n rhaid... Oce, Annie, mae fel, bod ni, mae fel bod ni wedi amseru hwnna, achos o'n i yn just yn sôn nawr am y gair rhithiol yma, oh. a dy gerdd di. Felly mae hwnna, wnaethon ni ymarfer hwnna, hwnna fod i ddigwydd. Felly, gafon ni glywed y gerdd hon, rhithiol, gair yn i gyd wedi clywed yn gymaint amdano yn ystod y cyfnod. Rhithiol.
Roeddet ti'n perthyn i'r chwedlau, hen goelion a rhyfeddodau. Roeddet ti'n llwch o freuddwyd na allwn dy gyffwrdd na thysgwyd. Ond rŵan ti'n ddigwyddiad, yn bennawd gweithdy, yn farchnad. Ti'n newid, ti'n ymgnawdoli, heddiw ti'n ffordd o oroesi. Mm, mor wir, mor wir, i ni gyd wedi bod yn goroesi yn dod drwy'r drwy'r ffyrdd rhithiol yma. A cyn bod ti yn cael gweud gair am y, mwy am y themau yma, dwi eisiau i ti glywed rhywun arall o dy deulu yn darllen cer sy'n perthyn i ryw fath yr un thema, sef rhwydo. Gadewch i ni nawr werthfarogi un o chwiorydd Anni, Megan Llun, un arall wrth gwrs sy'n perthyn i'r traddodiad llefaru yma, ni wedi cyfeirio ato'n barod yn ei darllen. Dal mlaen funud. a gewn ni i chlywed hi yn darllen.
Helo, Annie, dy chwaer bach sy'n ma. Llongyfarchiadau mawr ar y gyfrol yma, Annie. Mae hi wirioneddol wych. Ti wedi gwneud gwaith arbennig efo yma a dwi'n falch iawn ohono chdi. A hefyd, ti'n ti chwaer ei da fi, rhaid mi ddweud. Diolch o galon am ofyn i mi ddarllen cerdd allan o'r gyfrol. Y gerdd dwi'n mynd i ddarllen ydy Rhwydo. Rhwydo. Ac i grynhoi felly, rhyngrwyd yw'r term fydd yn cael ei ddefnyddio. Ond onid ydy rhwyd yn gwneud iddo swnio fel trap? Aeth y cwestiwn gyda'r newid mân lawr cefn y soffa ledr, wrth i'r bol mawr stryffaglu sefyll er mwyn cael ymuno â'r ysgwyd llaw a churo cefnau'r gweddill. A dyna pryd y dechreuodd pethau newid. Dechreuodd y bobl droi'n bysgod, fesul un, fesul sgrin, heb syniad i ba gyfeiriad yr oedden nhw'n nofio, a phob un yn troi'n i ddryswch ei hun. Allai rhwyd wneud dim ond dal i'r rhiantwch a bwydo'r dryswch. Llithrodd ambell un drwy'r tyllau. Ond allai rheini ddim anghofio y profiad o fod yn bysgodyn heb allu nofio. Roedd y bol mawr ei hun hyd yn oed yn boddi rhwng y cefnau cennog. Ond fe ddaeth y pysgod i sylweddoli, wrth annog ei gilydd i guro'i cynffonau i'r un cyfeiriad, y gallai rhwyd symud a newid i siâp. Yn wir, Gallai lacio. Ac o hynny, daeth y bobl bysgod i ddelio â'r rhwyd yn ei ffordd fach ei hunain, gan ddal llygaid ei gilydd bob hyn a hyn, i gydnabod yr hyn oedd yn gyffredin rhyngddynt. Dau hanner ni.
Megan yn, yn, yn llefaru mor hyfryd fyna. Diolch yn fawr iawn i fi am y datganiad yna wrth gwrs. So cerdd arall hyfryd, Dani. Pli, pli at yr ysbrydoliaeth am hwnna. Wel, ie, yeah, mae'r ma, ma um,
y rhyngrwyd wedi bod mor holl bresennol do. Um, a mi ddoth rhithiol a honna, mae rhw, ma rhwydo um, y gerdd yna, a rhai o'r rhai sydd yn cyfeirio'n uniongyrchol at y cyfnod clo yn, yn eitha diweddar o, o ran cerddi. Felly, ie, yeah, jyst y syniad yma. Dwi'n eitha licio cerddi sydd efo elfen eitha abswrdaidd, a wedyn mm. dyna, o'n i'n chwilio am ysbrydoliaeth ar gyfer cerdd o'r math yna, felly dyna, dyna lle ddoth hwnna, ond diolch Megan am ddarllen i mor neis. Nawn ni rannu'r fideo ar y gwefannau cymdeithasol i bawb gael gweld Mega Fach. Yn sicr, Megan, fi mor sori, technical error o fy ochr i fyna, falle gewn ni gyfle i weld hwnna unwaith eto, ti'n edrych yn hyfryd hefyd yn dy binc, ond dyna ni, dyna ni. Wrth feddwl am ddatganiadau, wrth gwrs, mae yna ambell gerdd sy'n cyfeirio at ddigwyddiadau ac at um, achlysuron penodol fel sôn am gariad, cerdd fysa'n hyfryd i'w darllen mewn priodas a dwi'n siŵr falle wedi, cerdd i gyfarch a dymuno'n dda er enghraifft i Casha, un arall y feirdd y gyfres tonfedd heddiw wrth gwrs. Um, felly Anni, beth am rôl y bardd mewn cymdeithas? Hynny yw wrth ganu am bethau penodol fel nodi'r achlysuron yma a rhyw fath o sylwebaeth gymdeithasol sydd gyda ti hefyd, cerddau fel yr hashtag MeToo, y bwystfil ar y mynydd ac yn y blaen, a'r bardd na sy'n rhoi i gymdeithas roi fynd i weithdai ac ysgolion rhywbeth ti yn neud digon ohono fe, yr ôl hynny ar yr un llaw, a wedyn ar y llaw arall, y bardd sy'n canu i ryw bwrpas personol, a mae hwnna yn sicr yn codi i ben yn ystod y gyfrol. Felly, oes na hollt, ti'n meddwl, o dy ochr di, neu ai un yw'r yw'r ddau? I fi, maen nhw'n un, achos dwi'n meddwl oherwydd bod gyda fi gymaint o gefndir mewn llefaru a rhannu cerddi ar lafar a tywed, llefaru mewn cyngherddau ac adrodd mewn steddfodau, felly dwi'n dwi wastad yn teimlo bod cerdd yn rhywbeth i'w rhannu. Um, a wedyn, o ran cofnodi pethau, sgwennu cerdd i gofnodi pethau, dwi'n meddwl bod hwnna'n fendigedig, so, mae unrhyw achlysur, dyna dwi wedi gwneud lot dros blynyddoedd dwytha, di sgwennu cerddi comisiwn ar ben blwyddi, ar um, to, diolchiadau er cof am rywun, um, felly dwi'n dwi teimlo, dwi'n eitha hoff o allu gwneud hynny, achos mae'n rhywbeth mor bersonol um, yn gallu dod i'n abod nhw a trio roi hynny mewn cerdd. Um, ac o ran pethau dwi wedi gofnodi, dwi ddim bob tro yn cael ysbrydoliaeth o'r pethau amlwg. Uh -huh. um, a dwi'n gweld o'n anodd, dwi'n gwybod os dwi'n teimlo'n bach gormod o bwysau ac yn y blaen. Um, ond fel oedd y, oedd y cywydd i, i Casha, um, o'n i'n gweld o'n anodd, a sut dwi'n dwi gallu deud bob dim dwi eisiau dweud, a felly dyna pryd nes i benderfynu trio rhoi ti mewn cynghanedd, achos dwi'n meddwl bod newid, mm -hmm. newid dy arddull neu dy fesur neu dy, um, dy, dy feistriolaeth, os lyci di, um, a wedyn yn gallu just newid twtch ar dy, ar dy ysbrydoliaeth di neu dy agwedd di hefyd. Felly oedd o'n bwrpasol iawn pan o'n i, o'n i di trio sgwennu hwnna ac o'n, o'n i'n teimlo bod fi'n gallu rhoi dyngeiriau lot gwell digwydd bod mewn cynghanedd ar gyfer hwnna. yn yeah. enedig. Ac o'n i, on i eisiau rhoi hwnna yn y gyfrol, um, just oherwydd bod fi wedi meddwl cymaint am fod yn fardd plant a bod, bod fi a tudur wedi colli gymaint o waith o ran teithio'r ysgolion, bod mm. Griff Sol y bardd plant rwan, di, go, di colli gymaint o tyd, gyfleon i fynd rownd ysgolion ac um, ac hefyd oedd oedd yw rhyw gyfnodi bod Casia wedi coeddi chyfrol hi llynedd hefyd, felly o'n i, on i eisiau rhoi hwnna i mewn. Um, ond dwi, ia, dwi'n dwi hoff iawn o, o gael rhyw fath o ymateb i ddigwyddiad. Ie. Ond oedd ddim bob tro yn dod yn hawdd. Ond on, swn i'n deud o ran sgwennu i safbwynt personol, dwi wastad yn meddwl bod yna gynulleidfa iddyn nhw. Right. Um, dyna pam yeah. ella bod fi ddim, dwi'n sgwennu'n aml ella. Yeah. Um, am barddoni, tywed, am bod fi ddim yn, yn dwi ddim yn cyhoeddi'n aml, ond wrth gwrs, dyddiau yma mae pobl yn gwneud yr insta gerddi yma, dydy, mae yna mae lot yn cyhoeddi ar Instagram, felly, ac o'n i'n trio gallu rhannu chydig o bethau, lle um, ella wneud mwy ar hynny, dwi'n meddwl bod hwnna'n ymarfer da o ran cael yr, yr, yr rwan ar y matab allan yna. Ie, yeah, ie, yeah, wrth gwrs, wrth gwrs. So ni'n sôn am y sylwebaeth gymdeithasol na, ti yn sgyfennu am bethau sydd yn digwydd, pethau sydd wedi bod yn newyddion hyd yn oed, a pethe'n ymwneud â ch- ych â yy chymunede yng Nghymru felly be' am i ni glywed yym hashtag me too gyda ti yym un sydd yn unwaith eto yn ymateb i rwbeth sydd sydd wedi a sy'n parhau i fynd dyma fe ar y sgrîn ma' rywun arall yn cymryd cyfrifoldeb o hwn Annie sdim isie ti boeni am y sgrîn.
Hashtag me too. Dros drothwy rwy ti'n gwiro, anal trwm dro ar ol tro, croesi ffin cyffwrdd glinia a dwyn y nerth i ddweud na. Ai'r dechrad yw'r dychryn, rhoi'r diawl yn lle'n hawl i'n hun, ambell air ac ambell wen yn abwyd mor aniben i nal fel petawn i'n neb, yn huren mewn dihareb. Ond daw'r byd a'i droi'n lludw, mae tân yn hashtag me too. O, oh, fi wedi cael croen gwydd, sa'n gwybod i pawb arall, fi'n siŵr bod nhw wedi hefyd. A mae Casha wedi gweud diolch i ti hefyd am gynnwys oh. y gerdd yn ei chyfrol y gerdd i hi, i hi wrth gwrs. Diolch Annie am rannu hwnna gyda ni. Gad i ni droi felly at yr ochr mwy bersonol. Mae yna gerddi hyfryd yma sy'n sôn am fywyd teuluol, am gariad, fel yn y gerdd i Lun, i Llun, wyt ti'n canu yma y mae llond fy myd ac mae lle i tythau hefyd. Fi'n dwlu ar hwnna gyda ti yn y, yn y gerdd honno. Ac mae'r gyfrol, wrth gwrs, wedi i chyflwyno i Martha Crig. O, ti dal y clywed fi? Dwi dal clywed ti.
O'n i jyst yn dweud bod fi wrth fy modd gyda'r llinell y- yma, y mae llon fy myd ac mae lle i tithau hefyd yn y gerdd sydd gyda ti i, i llun i dy ardal enedigol wrth gwrs. Ond mae'r gyfrol wedi i gyflwyno i Martha Crig ac Eigra Gwen, gan ddiolch iddyn nhw am yr antur sy'n hyfryd wrth gwrs, ac un y rai sy'n sôn am rai o'r pethau y gwelsoch chi ar anturiaethau eich cyfnod clo ydy'r sgwarnog, yr ebol a'r llo. Ac rwy ti hefyd yn crynhoi rai o'r pethau bach doniol mae'r plant yn ei ddweud, pethau sydd wrth gwrs, dim ond yn mynd i fod yn gwbl, gwbl berthnasol i chi fel teulu bach, ond hefyd yn rhai y bydd pawb yn gallu um, um, uniaethu â nhw, unrhyw un sydd wedi ymwneud â phlant ifanc wrth gwrs. Felly, gad i ni glywed am y alaw o barddas yn mynd i rannu hwn. Dwi wedi, mae'r pŵer wedi mynd oddi wrtha i, a mae hi'n mynd i drio rannu hwn felly. Tudur yn darllen, o, oh, Ni'n mynd i weld y fideo nawr, os gwelwch yn dda, o Tudur yn darllen un o gerddi Annie, sef fi yw'r cadw mi gei. A mae Tudur gyda chi fyna hyn wrth gwrs yn dy gefnogi di. Felly dyma ti Tudur yn darllen. O, ar yr hammock yn braf.
Anni, fy ngwraig bychanol, llongyfarchiadau mawr i ti 'da'r gyfrol hyn, prowd iawn o hwn a popeth ti'n neud. Dyma fi yw'r cadw mi gei. Dwi'n eu llithro nhw mewn drwy'r twll ar fy nghoryn, a'u teimlo nhw'n suo fel sŵn deffro'r gwanwyn. Pob sbonc blaenau trad wrth i ti ddweud stori, a'r tro nes ti fita plisgyn wŷ di ferwi Pan oedd Cyw yn coy a Thylluan yn gwly du, a phob tro ti'n gofyn yn uchel, Pwy 'dyn nhw? Pan wnest ti ddeud 'boncyff' wrth drio dweud 'bonkers', a'r lliw yn dy lyged pan welest ti 'gonkers'. A phan mae'r un fach yn deud 'llall' am bob esgid, ac ymrengian wrth hel mwythe dan gariad y cwrlid. Maen nhw i gyd yn gorwedd yn un twmpath blêr, fel fferins mewn jar neu storfas her. Yn ddisglair o fywyd, yn llawn a melys, a finnau'n cynulon ofalus, ofalus. Da iawn ti.
o, dyna hyfryd. Yn yeah. ddiwedd lyflu i'r holl bethau bach mae plant yn gweud. A, a fi'n gweud... A tydyr yn delio fo'r uh, geiriau pen llun. O'n i'n mynd i weid, oedd o'n wedi gwneud yn dda iawn, da iawn ti, tydyr. Ond Anni, yng nghanol yr holl hwyl a'r bwrlwm o bag i teulu mewn cyfnod go anarferol, mae yna gerddi wrth gwrs sydd yn dod â llonyddwch neu gerddi sy'n dal eiliadau o dawelwch hwnt ac yma, fel y gerdd deffro sydd yn y gyfrol, ac hefyd chwarae cuddio. Mae hwn yn rhyw blethiad o'r ddau beth um, i ni'n cyfeirio ato fyna, y chwarae a'r llonyddwch na. Felly, os ti'n folon, wyt ti'n folon rannu hwnna gyda ni hefyd, os gweled i'n dda, chwarae cuddio. Cer, un o gerddi nes i rannu, dwi'n credu, ar y platfformau cymdeithasol, a gafodd ymateb gwych. Ie, yeah.
chwarae cuddio. Pob dydd, rhaid chwarae cuddio, fi a'r tri, a bydd bob tro chwerthin mân wrth ddiflannu a'r tad yn chwiliwr y tŷ. Sgrialu, chwalu fel chwa i gornel am y gora. Cilfach tu ol i'r celfi, oes sŵn, rhyw sibrwd neu si? A daw, wedi'r cyfri dwys ar redeg i Baradwys, fy mofni, cyn ymafael â'r cwbl fel ffŵl yn ddi-ffael. Ond yna, smic yn dawel o guddfan sbecian ar sbel, llonydd tu ol i'r llenni. Bodiau traed yw byd y tri. Cymraf eiliad dan fadain, yna rhoi yn llwyr i'r rhain. O, oh, mae hwnna yn hyfryd, hyfryd, hyfryd. Mae'n swnio fel bod chi wedi cael cyfnod clo oedd yn dod â chi at eich gilydd ac yn treulio oh. amser. Mae wedi bod yn, dwi'n meddwl, pan wyt ti'n gallu anghofio am, am yr erchylltera a'r poen meddwl a gymaint o, o bryder mae pobl wedi mynd trwyddo fo, mi oedd yn gyfnod bendigedig o ran ni wedi yn treulio'n gwanwyn cyntaf yn garn fadryn efo'r genod bach Martha mor fach ac, ei, ac Martha'n eigra mor fach a Martha wrth gwrs yn jyst yn rhyfeddu at y byd neu yn cael ei phen blwydd yn ddwy oed ar y penwythnos cynta'r cyfnod clo. Um, felly mi oedd o, mi oeddwn ni'n gallu edrych yn ôl um, a meddwl amdano fo fel cyfnod rhyw drosori. i, i ryw raddau, wrth gwrs. Ie, mm, mm. yeah, yn union, yn union. A ti'n cyfeirio at y ffaith yna bod chi wedi bod mor ffodus hefyd mewn cerddi fel Crempog, wrth gwrs, cerdd sydd yn mor wel, syml ar yr ol o gyntaf, ond hefyd ti'n gallu darllen yn ddyfnach i fi, yn dweud, dwi'n gwybod falle bod hwnna ddim gyda ni yw'r yw rhannu fel petai, ond, ond dyna'r teimlad o'n i'n cael wrth i, wrth i darllen hi. Ie, yeah, mae yna rhai cerddi, dwi'n meddwl, sydd yn eitha amwys o ran be yn union ydy, ydy'r neges. Ac mae hynna'n eitha gwir am bethau. Dwi'n dwi gallu sgwennu cerdd, um, ac dwi fy hun ddim bob tro yn sicr o lle mae'n mynd yeah. pan dwi wrthi yn ei gwneud ti. Ac efallai bod fi'n gadael i e, bod fi'n dod yn ôl. Mae rhain i'n gerddi sydd yn cymryd tipyn i ddod yn ôl ac ymlaen atyn nhw. A hyd yn oed wedyn, a hyd yn oed gorau bod yn ddewr a rhoi nhw mewn cyfrol, mm. dwi'n gallu edrych arnyn nhw a'i darllen nhw mewn ffyrdd gwahanol. Mae crempog ar un llaw yn, yn yn gerdd syml am y dyddiau yna lle mae rhywun jyst yn teimlo bod bob dim yn normod a ti jyst yn trio canolbwyntio ar rhywbeth bach syml. Ond hefyd weithiau dwi, dwi fy hun yn darllen honno ac yn meddwl mae cerdd ydy hi am fraint llwyr bod fi'n gallu diffodd y radio ac eistedd lawr a bwyta crempog mewn heddwch hefyd. Felly mae o'n, mae'r cerddi dwi fy hun yn gallu darllen nhw mewn ffyrdd gwahanol, ond, ond dwi'n hoffi hynny mewn cerddi dwi'n darllen gan feirdd eraill. Dwi'n hoffi pethau amwys achos dwi'n licio'r sialens wedyn o drio drio dadansoddi a meddwl beth sy'n hyn yn gallu bod. Ac mae'n siŵr bod hynny yn, yn rannol oherwydd magwraeth yn byd llefaru, ond o hefyd, hefyd oherwydd athrawon Cymraeg anhygoel. Yeah. Dwi wedi cael Esill yeah. Meilor yn Ysgol Botwnnog yn enwedig a Delyth Roberts yn yn um, Coleg Top yn Pwllheli yma. Dwi di, to, ma, da ni wedi cael magwraeth dda yn Pen Llyn ma, o trwy addysg i wirioneddol gwerthorogi llenyddiaeth. O, oh, mae hwnna'n hyfryd, mae hwnna'n hyfryd. Ac i ni nawr am werthorogi Wel, i ni am wir werthorogi gobeithio'r berfformiad yma gan Martha Grig ac ei Gwen wrth gwrs yn neud ymddangosiad. Maen nhw yn mynd i berfformio genod ti ni, un o'r cerddi ddath o'r ffasiwn insta. It's the girl, ie. Ar diwrnod um, International Women's Day, o'n i'n meddwl, o, rhaid fi rai rhywbeth fyny a just sgwennu hi'n syth. Ac, um, a mae, a mae Martha'n ma Martha gwybod i'n iawn ac yn gallu dweud a dy'r camera ddim ymlaen.
Nawr, ydy Alaw sy'n mynd i fod yn rannu hwn neu ydw i yn mynd i roi shot arall arni, gan i weld os oes da rhywbeth yn digwydd a dyma ni. Mwynhewch.
Gennym ti ni, da ni'n gryf, da ni'n glyfar, da ni'n... Be wedyn? Da ni'n ddyrus.
Da ni'n ddyrus, da ni'n llacha, da ni'n annwyl. Gennym ti ni, da ni'n gryf, da ni'n glyfar, da ni'n annwyl. Da ni'n ddyrus.

da iawn, Martha. Ti'n gwybod beth, dwi'n dwi gwarafu yn yr amser y byddai eisiau mynd am Martha i unrhyw fath o steddfod. hwnna'n ffantastig, mae hwnna yn, yn wir yn ffantastig. Fi'n gallu gweld y glir pam bod Martha ac Eigra'n gymaint o ysbrydoliaeth i ti. Ac un peth sy'n sicr wrth gwrs, maen nhw'n ffodus iawn i dy gael di fel mam iddyn nhw, yn grif, yn glyfar, yn ddyrus, yn llachar, yn anwyl, yn teimlo ansod eiriau, nid yn unig i ddisgrifio genod ti chi, ond wrth gwrs i ddisgrifio y gyfrol hon i'r dim. Ac mae'r gerdd yn cloi trwy ddweud does na ddim sydd am ein rhwystro a dwi eisiau dweitha chi sydd yn gwrando gobeithio gatref o hyd bod na ddim byd sydd am eich rhwystro chi nawr rhag fynd i brynu rhwng golan a gwe. Mae o'n 5 pint 95 ceiniog a chofiwch wrth gwrs am y cyfle i gael copi wedi i arwyddo o Llên Llun. Rowch eich sylwadau yn y bocs neu e-bostiwch llên llun at btconnect.com. Annie, Diolch yn fawr iawn i ti am gael bod yma heno i lawnsio dy gyfrol di. Mae'r sylwadau, wrth gwrs, wedi bod yn dod fewn, gyd i ddarllen nhw uh, nes ymlaen falle yn dy bwysau di. Felly, os yna unrhyw un hoffe ti ddiolch iddyn nhw cyn i ni ffarwelio? Wel, Hannah, diolch o galon i chdi am wneud noson. Dwi hollol dwi'n mwynhau fy hun a di ymlacio'n braf. Fi hefyd, fi hefyd. Mor neis, a di gwybod bod chdi wedi gwneud gwaith paratoi cyn heno, felly diolch o galon. A diolch o galon i Barddas a'r ddwy alaw yn enwedig, alaw Mai Edwards am y golygu ac am drafod y cerddi efo fi, ac alaw Griffiths am yr holl um, uh, hyrwyddo a'r marchnata trefnu heno, ac i Tanwen Haf, wrth gwrs, wedi wneud y gyfrol, a cyfrinach yr er, er clawr, cyfrinach i bawb, yr llun, yr flanced sydd yn yr, yn yr llun ar y clawr ydy y flanced um, sy'n cael ei, ei thrafod yn y gerdd glan. Felly mae hwnna'n hyfryd i fi, mae'r mae, mae, mae, mae clawr wedi dod at y gilydd yn fendigedig, felly diolch i Tanwen. A just diolch i bawb am, am y fath gefnogaeth tudur a'r teulu a pob dim. Mae'n mae, mae hyfryd. Ac wrth gwrs, diolch i Llen Llun ac i Llifon Yeah. Am gael ni yma. Dwi'n hollol teimlo fatha, ww, dwi wedi bod fatha, ww, chi fymrech chi gael mwy, dwi eisiau dod yma i gael rhyw champagne ar ei launchad bach eto. O oh, ie, yeah, bendant, bydd rhaid cael rhywbeth bach i ddathlu. Ond ti'n be, gan bod ni wedi dechrau gyda y gerdd gyntaf gwlan, um, ga i ddarllen y gerdd olaf, gwe, oh, okay, o'r gyfrol. Ie, yeah, so hynny'n hyfryd. Dyma ni, felly ni wedi bod rhwng y glan a'r gwe, dyma ni, felly, gwe. Mynd yn ddigon buan nes i, cyn rhyw unrhyw gar fod, a theimlo un fel bysedd mam ar dalcen cwsg. Wyddwn i ddim beth oedd yna i ddechrau, dim ond cael rhyw ysfa i rwbio ngwyneb. Yna, mewn chwarter eiliad perffaith, dyma fi'n dal yr haul yn dawnsio ar flaenau i draed, acrobat syrcas fach y bore, yn troedio rhaff dyn. Am chwarter eiliad perffaith. gweld gwe o glawdd i glawdd, cyn i'r haul ddisgyn a chwalu dros drampolin gwlyb y tarmac. Wedi diwedd yr act, nes yn fy mlaen ar dro drwy'r we, a fy nghydwybod yn gwingo rywfaint gan y gosfa. Ond mi fydd hi yno eto bore fory. wedi'i hailosod yn gadarn o glawdd i glawdd ar draws y lôn, am fod ganddi hawl i fod yno. Diolch Annie am gael darllen oh. honno. Mae'n hyfryd. Dwi wedi mwynhau yn fawr mewn rhwng gwlan a gwe. Diolch i ti. Mae yna ddiolchiadau eraill gen i i wneud, sef diolch i Gyngor Llyfrau Cymru am y gefnogaeth. Diolch wrth gwrs, fel ti wedi wneud, i Llifon o Siop Llyn Llyn am roi cartref i'r lansiad. Diolch i Megan, Rhian ac ymddiheuriadau Megan eto, Rhian, Tudur a Martha wrth gwrs am y fideos gwych. A diolch i ti, Anni, am rannu dy farddoniaeth gyda ni. Mae yna lot o bethau ymlaen gyda Barddas dros wythnos Eisteddfod Amgen, gan gynnwys sgwrsiau um, gyda beirdd cyfres Tonfedd Heddiw. Lansiad rhifyn diweddaraf Cylchgrawn Barddas, Ffair Lyfrau, gyda Anni Llun. Cadwch lygad allan am y wybodaeth ar draws y cyfryngau cymdeithasol. Podlediad yn mynd i fod gyda Barddas hefyd, mae hwnna'n really exciting. Newydd sbon, bydd hwnna ar gael yn fuan iawn. Gwyl Gerallt, wrth gwrs, yn digwydd penwthos cyntaf mis hydref, a'r newyddion cyffroes yw y bydd yn cael ei gynnal yn hi newydd yn Llanystumdwy yn ogystal ag ar-lein. Felly, cysylltwch â Barddas am fwy o wybodaeth. Felly, Diolch unwaith eto i bawb. Diolch o galon i ti Ani. A noson dda i chi gyd.
Diolch i bawb am ddod i wylio. Diolch Hannah. Hwyl!